Tɔgbe ame tsi agbe enua le do e nyisɔa oyi Yesu xexe be nya dzi vɔa e ŋɔŋlɔ alo nu ko dzɔ va yia nu gbogbo ɖewo dzɔ ke ye Yesu xe ɖe awɔ. Kaka wova be Pɔnti Pilat ŋtɛ wo ŋtɔ wo dzɔ ga wa me ye mi la te gblɔ mi la nya miasɔ kɔ nu ke dzɔ ga wa me le mia tɔgbuiwo ameyibɔ be game le Eʒipti nyigba dzi o. Ee ekpɔ be Mele gbɔgblɔ be xexea me aɖe ameyibɔwo tɔe. Mía ameyibɔwo tɔe nye xexea me. Yevuwo li ɖeko ele abe leke nasɔ ameyibɔ koklozi asɔ de koklo gɔme. Míaƒe koklo gɔme ma aƒoe vɔ ya anɔ kɔdzɔkɔdzɔ ye nye woawo ya. Ye ta wole mía mamawo do wogbɔ ye wodzii woawo ya. gake kɔ yi woɖu nɛ tɔ ho nua ta wa yɔ va bia gake ne miwo mi dzi ame ale gia wo bia wo de tɔ ho nua de na dzesi ɛ ame ekpɔ be no datu mi lɔ ɖu kɔ ɖe anyigba za kɔ mi tɔ zɔe wɔ le va ekpɔ be ŋɖewo ɣlɛ na yibɔe yibɔe be carpet ma oa, ye ta ne nye ame yibɔ ko ye dzi vi ma eɖa le dze ɖe ko akpɔ be eɖua nɔnɔ ŋuti wɔna be ge le so sio half cast ma wa ke ame yibɔ dzina koa wo mete kpɔna ŋdɔ kusu mo vɔa akpɔ be eɖua e dɔt dɔt ma ke ne mi tɔ zɔ bu alo da tu o hlena enɔna dza To wo nɔ amɛ egbeɖeɖea, yi wo kɔ dzi ɖevi mɔ. Yi eme ko yo vɔ do tso. Ese nya me la. Ta ame ma yɔ le be Pilato a o ɖe apia ye. Ame yi ke kɔ na akplɔ. Ɔne be apia. Ta nɔ nyi le wo le trɔ ƒuƒo kakakaka kɔ ase be o pia fo ko ba pia fo. Ko na ame ma gblɔ o pia fo abe ko ame ɖe ke me kpɔ mɔ aga ƒo nuƒo. Vɔ abe asrɔla ame ame eve ko wònye na. Ame ame eve. Ta ame ma yɔ le be wobe Yesu xe ɖe a, ame eve sɔ abe afɔa. Abe afɔ gbãtɔ, abe afɔ velia. Ese nu tse gblɔm mele na. Ta wowoe zana apia. Ye ta yi ke tɔ honɔ aɖe ma mli ma. sɔfiana le toa dzia wònye ameyibɔa? Ye woɖena eɖokui fiana ame me nɔnɔme wòkɔkɔ le dzi yibɔ. Eƒe ŋku, eƒe ŋku klẽna abe ʋe ma te kpɔe abe ale yi yele kpɔm nye fifia oa? Ya tsɛ le abe agbadagbawo dometɔ ɖeka. Vɔa ya ya ezena le gbɔgbɔ me. Vɔ abia vɔ ya exɔ ŋutilã. Gake ne ame ya le ŋua eɖona va ŋutilã me ezena le ŋutilã me gbagbã ta eva zu abe adika ɖewo kple dome. Ese nu ɖe gblɔme nene. Gake ne nusɔsrɔ̃ va le edzi yi ŋu koa, nu yi nya nu ke nya ɖika va do le wo domea, a ake ɖe ŋuti. Wobobo sɔ yi ko wobobo kpa to ne Yesu ma apostolo ɖeka wobe ma apostolo Yesu xe ɖe ɛ me ŋu si vi ɖeka sɔ eyi ko kpa to na me. Sɔja. Sɔdza wɔ be kaba ne sɔtɔ aɖo te be ao numɔ bete menye nya ya ma. Enya enya ɖe ko wokpa. Ekpɔ mía tɔgbuiwo gblɔna be nu ya ka me ya wa edze be yewoakpa to ɖe. Eto kpakpa gɔme nye be edze be yewobla nane no xɔ le si. Ya wova be ye wozɔ ɖe to na me yewogakɔe da ɖe teƒe. Me mele teƒe nenema o. Ta nu yewoa ne nye be enya ame yibɔ ma. Eya zã do ye yɔ ŋkɔa enu la dzɔ fifia.
Ŋkɔ ke yi suhe ɖe yɔa. Ehe ahɛmɛ ŋkɔ ye wo yɔna. Ko nu dzɔ ko be tso amli ma. Ese nu ke gblɔ me le via. Fifia ne wò tsɛ èle azã ɖu fia le nu ɖa, amewo va sugbɔ ke mèkpɔ o kɔa, ne va dzi eklɔ, eklɔ mena ke ŋuŋu fia kɔ de zoa me kɔa, nuɖuɖu ma amewo aɖui kaka kpɔtɔ. Eklɔe nye ŋkɔ. Ati wònyɔna be klɔ. Ese nya me ɖa ɖe. Mía tɔgbe egblɔ le gbɔgbɔ be Eliya aƒetɛ ɖo kom be, e ame yawo miganɔ nu ya o. Eyi va be ɖe dzoŋgba le atsia te hafi akpa afia sɔ nuɖuɖu va nɛ. Nu ma tsɛ le mía va ƒɔnu sɔ dzi. Ese nu ke gblɔ mi le la ɖe. Wobe wole ame ɖe de dzatame dome ko dzatame ɖi o. Gbesa ke woyɔ ama va se gbe ɖeka le fonu ya dzi miakɔ fia dukɔ. Kafi dzatame gla kpea. Gla kpea via ɖia. Ko wole kpɔ ko meto no ke nua. Ta apiafo kɔɔ be Peter. Ɛ obe ame ye de ame ke de Yesu asi lo. Eso ke va de Yesu xe ɖe mɔ lo. Ponto Pilato. Pilato apiafo. Ese mira. Ye be gbe. apia fɔ. Wole yɔ ɖe yeƒe gbe me be Pilato. Woyɔna kple le yeƒe gbe me be Azama. Azama. Woyɔna Nefi be Ŋdobɛ. Ne egblɔ nya na ame ɖe be alɔ̃ be ẽ ebe ɔ. Nu yi ta wonɔ nu ma wɔm nye be. Womedi be ne do le kpɔa me la, nàva ɖo adze kple ahe vi nàgblɔ nu yi ke le edzi yim le kpɔa me o. Ta woawɔ kɔnu ne woafiɔ wò gbe le kpɔa me. Ese me ɖa ɖe? Eye gbe ma ye nye aɖe yeyetɔ ŋutɔ. Nu ya gblɔ le ɣi bababa. Ame sia ame asrɔ̃e. Vɔ ne medze yeʋe oa, mate do yeʋe gbe o. ta wome nuwo yɔyɔ tse la, ele vovo. Vɔ nu ya ke yɔ mi le ya koe. Kple susu be mega do ne wòava ɖo adze kpli wò. Ne wòava te do gbe ma le xixia me ɖe ase kɔ nɔnye be amea nɔ kpɔ ame kpɔ. Ya tse srɔ gbe ma. Ɛ, wo koe yi ŋɔtsi me be ɔ. Ese me la ɖe. Ye woƒe gbe ma. Ye woɖona le efɔgbe be ame sia ame megase nu o.
Efɔgbea eto le yeƒe gbe me. Yeƒe gbe me. Ye gbe ma ɖo le. Hafi mía tɔgbuiwo le zɔzɔm. Wole yiyim. Ne wova do go nanewo, ne woame etɔ̃e do go nu ma kɔa, woatrɔ gbe bubu ɖe nua ŋuti. Fi yi to gbea wòva le vovovo ya. Ne míate mí le gea fifia, aleke míte nɔna ge alafia koa? Egbe ɖe ɖo la nɔ mía si. Ke ne ame bubu gbe nya ge ɖe mía dome koa, míato ne medzra dɔ ame ama to gbe ma ta womanya nu yi ke mígblɔ. Ekpɔ be ɖevi mea, Minɔ egbe ɖe do. Ame ka de ɖe ŋku me? Mege gbɔgɔ naga wogo bege naga igo lɔgɔ. Ta no le gblɔ ne me su me nɔ fuma srɔe wa ma se mo ke ame yiwo nyea yɔ ko anya be nu gblɔ le ye wo gblɔ na be ye ʋegbe. Ye wova le gbɔgblɔ gbea be aɖe ye vɔa. Womeva le nya ŋutɔŋutɔ gblɔm o. Na ame ɖe gblea, ame ɖe le dze be ne se me. Ese me. Edze be ame ɖe ne se nua me. Kobe apɔsolo do aɖe ye be be game. Nke tutu edzɔ. Trɔ eva wo dzi. Veduwo ƒo. Ekpɔ be ke wonɔ ye suxe ɖe anti kakaka vie ova wo nu ma dzoa agbea. Ame yawo ke kplɔe ɖa ɛ wova ƒo ƒu ye wole ha dzim koa wobe wobe miaƒe aƒetɔ madzo tsɛ ɖe nu ka ya wɔm miegale.
Edzo ɖekɛ o. Amea ku dzoa? Aa eku. Eku la efo nyi. Woblae ɖe atia ŋutia. Ɖe ege wuia? Ese nu ke gɔme ɖe? Ta eyi wova ƒo ƒi wo ɖokuiwo be wole gbe do ɖa koa, Yakob etrɔ dze wo dzi. Vɔ ke trɔ va dze wo dzia, edu bubu me tɔ dze me tɔ metrɔ edze sena dzi, edu bubu me tɔwo dze aɖaŋa dzi dzi, edu bubu me tɔwo metrɔ edze dzinye. Fifia ame kewo le gama, woyi azã ɖu ƒe ɖe, wova kpɔ nu yi gblɔ ame wo lea, edu ɖe sia ɖe me tɔwo le megbe me se. Yɔ be o, enu yɔ vodu tɔntɔ ya dze ame yɔ dze la be mo nɔ yewo de kpɔ te le go. Ame yi tse be ebe yewo de gbe ma do wo le la. Fi ma ye awova kpɔ crowd le ma. gbɔsusu le ema. Ese nu ese nu ke gblɔm mele ɖe elabe ne eƒegbenya trɔ koa mia tɔgbu trɔna ƒe ta na vodua. Wonana ɖuɖu zikpui ye nye nuŋɔŋlɔ ɖiɖi me be woɖu ŋuti toto lé vi la. Ya Yesu xe ɖe agbe be amewo yi ɔ, ama nɔ woƒe nɔgɔ ɖu be enye yi me ŋuti la. Vɔ menye nu amɔ dze kple wo ɖu. Dze kple wo xɔ yɔwo ma. Yi zikpui me kɔ nua ye nya le vi ma ko wuna. Ta no wi ame se me ke gbenya tso nya me yibɔ gbenya le edu ma me kɔa. Edze be nàda agbagba be dze kple ame aɖe ɖe nede nuwo me. Nede nuwo me. Ta fifia ne wokpɔ be nye me enyi ame ɖe tsi agbe ye kplɔ ame ɖe tsi agbe viwo ya, woaka dze kple na ɖe tre me. Ke dze mama na ame ɖe tsi agbe viwo gake mena ye ɖa kɔa, mama ya va gake ne mi kli kɔ ta gba ne woku dza na kɔa, ame yiwo kplɔ ɖa kɔ woawo tse wokpɔ nɛ. Nenemae wòdzɔ ɖe atse dzi le fima ema. yɔzɔ ma na me o. Vɔ ko woɖu nu ma ko wònye be ɖukɔ ta eƒe nu keawo lé because mele be negaɖu nɔ elabe eɖukɔ le ʋu ma me. Wo nye no no kɔ nu ya ɖoɖo fi wɔme ku me wa kɔ futa futa ele abe wo ŋlɔ wo wo wo ŋlɔ agbalẽ me ele wo si. Ameyibɔwoe wɔ nua eze nu ɖe gblɔ me nɛ. Wò ko wova dze amegbetɔ ƒlema, mia ame efiɔ ɖewo va le ame le le dzadzra ma. Wova kpɔ be ke yovo yɔ eva yeta ne ku drɔ ŋɔli e yovo ko mi be kpɔ ŋɔli. Mi be kpɔ ase. me egbe ke ɖe ame ɖe ku drɔ yovo ko awo be gbɔgbɔ kɔkɔe alo mami wa ta. Ese nya me ɖa ɖe. Ta enua pete xɔ ameyibɔ me nu wònyi. Gake ame yawo ke wova be yewonya agbalẽ wova trɔ asi le nua dzi la, wova kpɔ be ne mía me ŋkɔ le dzia, ɖoƒe megbɔna yewo si nɔ o. Ye wotrɔ nɔ pete yovo, yovo, yovo, yovo. Ye anɔ be yewota gbɔgbɔ ɖe ke mía amewo le yɔm be Satana via kpɔ woava ta ye awɔ nye ameyibɔ. Míawoe nye gbɔgbɔ vɔ̃ gake migakplɔ ame ma o ɖa. Fifia ke miva le gbɔgblɔm be míaTɔ si le dziƒo. Wobe míawo mía tɔgbe aɖe ye nye gbɔgbɔ vɔ̃. Wotɔ asi ke le be ya viwo be ya nagblɔ be ɖe yewotɔ si le dziƒo. Wobe Mawu wɔ dziƒo kple anyigba. Ghana wole ya ke wowɔ dziƒoa. Nu yɔwo wole be mí nɔ biabia ne míanyɔ le mía ɖokui me. Wobe wɔ dziƒo kple anyigba. Ghana wole hafi wɔ dziƒoa kple anyigba. Ekpɔ be mía tɔgbuiwo ɖe kokoviwoe. Koko bia ŋu koko vi koko bia ŋu kɔ.
Enɔ na tɔ me. Ɛɛ ne ekpɔe nɔ na yibɔ yibɔ eta ɖe bakpa bakpa vɔa e asike vi ɖe le edzi ko to abe abɔ vi vea. Eda eda. Eda wo vi. Ese nu ɖe gɔme le woawo ye ma. Yewo koe dzi yevua. Yewo be sɔ viwo. Esɔ viwo. ta nu dzi wawo nya na o. Nɔ be nya lɔ ko ɖo wokɔ va da na ave dada ko. Nu dzi me kɔ wo yovo. Nu dzi so viɔ yovoa wokɔ va da na ave gbe dada ko. Alo a kɔ aƒu gbe ɖe tɔ me. Vɔ nye be wobe so viwoe ta ne wo le la wo ɖeka wo le wo ɖokui dzi me nɔnɔ ye ta yovo me na nɔ vio. me nɔ nɔ ta wo susu ɖeka ke le tame nɔ koe nye be yewotrɔ nu ya ne zu nu ya. Míawo mía tɔgbe yawo dzi be nua ne dzɔ kafi yewoza nua. Vɔ ya ko nye be gbe amewo le kaka tsi koa evɔ ye wole ko wole tsitsia wole dzodzo yi kakaka yewo dzo aso du. Wo gagbugbɔ va. Ye mia tɔgbuiwo va nya nu yi nya si sasa. Ye mia tɔgbuiwo ke ga le wo edu bubu me tɔ yi wo ke adika le wo kplo domea ga kɔ dzra no. Fi ma me si sasa va bɔ le ma. Yevu me ɖo capacity ate va le ame yibɔ ko akɔ dzo. Ame yibɔ ke ga dzra wo nɔ wo nɔ via ame yibɔ. Dokwe la bele ke wa be anehotɔ kple eh, ebeawo le aʋawɔ. Ko no va ɖo ge ke nɛ wo gbe nya wo kalɛ tɔ le me kɔa, wo le wo tɔ kpɔ ɖa fi le ko wa le wo viwo kple wo srɔ be te de me. Ke ke ge le so si mɔ va kɔa, wo va ƒle wo dzoe. Aye vɔ wo va ƒle wo dzoe ko wo ɖo teƒe nɔ wo kɔn ko ke Ame ke nye fia kpatsa nye aʋa ŋgɔgbea. Ke wo le amewo dzra ne yevuwo. Fifia yevu ko wole ƒlema. Wodzo wole dana afi ɖe. Ame bubuwo gava yevu bubuwo tso gava le ƒle le wogbɔ kpɔ le dzodzo me. Mía tɔgbuiwo me ta ye me yevuwo kpɔ mía le. Mía tɔgbu blemablemablemablemea ame gbagbagbagbãtɔ kowoe nye koko viawoa? Wometa kpɔtɔ li o wosi woawo me wole nu srɔ̃m. Ame yiwo ŋutɔ woe wowo ame kewo ŋutɔŋutɔ woe dzɔ xexeame. wo create nu ameyibɔwo nye. Fada wɔwɔ. Ɛɛ ta wome ta kogoa ele. Wonya nuŋɔŋlɔ xoxoxo. Ekpɔ ɖe ko te na fadua enuŋɔŋlɔe. Hmm. No te kplakplakpla ko no no eme ke nya fa ne kpɔ koa anɔ xlẽ nɔ wo gbɔna bɔ xlẽ afa. Hmm. Fi sia wowɔ nu enu gɔdɔgɔdɔ mɔ ɖe gli ŋuti petee. Gake amewo tso gasrɔ̃ nu le takogo xoxo mɔ me. Ke egbea ne wokpɔ nuŋɔŋlɔ ma le enu ɖe ŋuti koa, wonya nu yi wogblɔ. Ame ɖe le fi sia ne mílɔ fotowo kɔ ɖe egbɔ zã ko ne ekpɔ fotoa ko agblɔ nya so eŋuti nɔ. Awɔsɔ be ɖe ele yi gbɔ asɔ be nu ka xɔ le ya tse srɔ̃. Vɔa le yi miɔ miatrɔ asi le nua ŋuti be ne zu nanea, ye meva nɔ elabe ame mɔwo no dziwo ƒowo be yewo ɖukɔ wo le wo nya ma wɔyɔ susu be ɖe nu ka yewo awɔ yewo tse yewo adzi yewo azu nu ɖe ta akpɔ be eto me nu ɖeke mele wo gbɔ. Esemena diamond gakpo numɔ betea tɔho nɔ ame nuwo yi. Yenye nyi gbla. Ese nua me ɖa ɖe. Ta nenema nuwo le ma. Ye gbia ye wokɔ le eh, mía nu ɖia be mi me míawo tagbɔ mele mía si o. Vɔ tagbɔ le mía si. gake mía tɔgbuiwo me hohoho ke wowɔna eva tsi mía me be yeawɔ be mí mete ŋu ŋɖeke wɔm le ŋgɔgbe o. Ame mɔwo etɔ mele si o, nɔ mele si o ta wote kɔ wo ɖokui ƒu na na ame azu alẽ. Nu ke dzi wole akpe le egbɔ. Egbe egbe wodzae ye wokɔ xɔ mía tɔgbuiwo ƒe nuwo le mía si. Ekpɔ nu ke gblɔ mi le fifia. Ayewo dze. Ayewo dze. Ye wobe yovo. Ese me la ne. Ta enua ma ye wova wɔ eh, bato enu gãwo mɔ vɔ miato bo nya akro ŋuti so gbeɖegbe. Miatɔ bo nya leke wokɔ ati woamui asɔ wɔ akro woanɔ ko. wo gbɔ yi wofo mɔ wokpɔ nu ma be te le kafi wova le wɔ kaka be va zo le ship. Sisi wova yi gbɔgblɔ na mi be Noa akpa ɖaka ŋu. Be xexeawo nu la ye wokpa ɖaka ŋu. Eye wòkɔ ya elãwo ƒete asu ɖeka nɔ ɖeka asu ɖeka nɔ ɖeka. Ke fifia ŋutsu kple nyɔnu kowo le ŋua me le ya ɖeka me ƒometɔ wo ya. Ke ya ŋutɔ tɔgbuiyɔvi woame eve dzi vi na ɖe. Atiglinyi ve la mu vatɔe.
Egbe la ɖe. Ta nu ma menye. Ɖeko amɔ fia be wobe tsi dza ɖuiɔ? Amegã wa ɖe fia be tsi dza dza ƒe yame sugbɔ. Mi wɔ kɔnui, mi wɔ kɔnui. Ne mi wɛa, ne tsia dza le nu gblẽ ma gblẽ nu le mia gbɔ. Eya ɖe ƒo eƒe ɖe ƒe nye tsi dza so Nigeria le nu gblẽ kakakakaka mi yɔ tse mi le se le wɔ le si dzi. Wobe mi sɔ be kpɔtɔ vi ɖe be ɖo Togo. Edzɔ be ya ɖo Ghana. Ye kɔ amegã fia na ɖe be ma wɔ. Ne mia kɔ trɔ mia me xɔ tame. Be sia eya la ƒo vɔa. Kpetɔ ega ma kemi wɔ nɔa la a jab a wa gbe nu le ho. Nyateƒe gbe gbe sia ja ja wɔ gble. Esia ja gble nu kaka kaka wa ɖo abe nyala se kɔa. Eto kpetɔ eta kɔ ga wa gble nu so la kɔ eta kɔ kɔ yi ɖe ho. Fu kɔ. Ŋɔnu mawo fia mí míwɔa ye ewɔ be nua meda gblẽ nu le kpe te o. Dze me kpa ɖaka vɔe. Alo menya. Nu ma ye dzɔ va yi ma. Daa dze be mí dze agbagba mí le ŋku ɖe enu yawo ŋuti. Ne ne mí be mía tɔgbuiwo mesubɔsubɔ alo menuwo nu trɔ va edze be mí nɔ nu fiam o. Mí nɔ nu me ɖem na ame o. ne woanya be nua alé wò lé ke. Nke nyi Somali Mali o. Wobe ɖe wobe Somali Mali ame ɖeke medze nya. Ŋusɔ gbe be tɔho nɔ aɖe woho ne le to me. Yawo meho nɔ le toa me. Fisia ame ɖe ava dze ameawo ƒoƒui kɔa ya ko be soe ke wɔ dze ameawo ƒoƒui do gbe la. Ame aɖewo le fia no doe no do gbe la fia no wui fia ko ameawo dze trɔ ƒo. Ye wova wɔ nu ma, ewo ƒoƒu ame wɔ ko vɔ amewo be so ƒo ame wɔ le yɔ bo o. E Somali Mali ɖe ame ka ye la ƒoe ha ye ye Somali. Mia tɔgbo nye du ke wona be Somali. Mia tɔgbo ke nɔ fuma. Ƒo ame le mɔ le teƒe ma. Ele nyi Somali ke le gbea. Ele ke le gbea. Somalia.
Vɔ ne biɔ wa. woaɖe nɔ woaɖe nuŋɔŋlɔ ɖeka ɖeka ɖeka agblɔ nya so ŋuti le wo ɖokui me. Nu ya Yesu xe ɖe avia ne bia tsɔtsi tɔvia gɔ̃ be esa esi nyi fi ba le eke esi nyi fi ba le eke esi nyi fi ba le ame sia ame me susu ko wogblɔ. Ɛɛ, ame sia ame susu kɔ gbɔ. Ye eŋu ŋkɔ wònye le ame asi la. Ekpe. Ta nenema nye nua me. Egbegbe amewo gba le tɔ Yesu he ɖea. O, o, Yesu he ɖe wole, wole gba ne yi ɖe aŋlɔ godzi fifia gake wogbe nya wɔna ye ʋe me nu mɔ le kɔa, Yesu he ɖe le. Nyatɔgbo e ŋkɔ ma ga le gbe go ne gbe ya dze ye ʋe alo egbe nya nya gbɔ su si ye e gbe ke gbe le dɔdɔ ge yɔ le agbo nu le ʋu ƒo kaka kaka ɔ e ga me sugbɔ no ɖe ŋkɔ ɔ nɔ ŋkɔ yɔ ʋu kaka ne ŋkɔ ke sɔ gbɔ ya sɔ ge e nɔ a. Ŋke ga ŋke ci ame gba lɔ wo mi te yɔ na ŋkɔ hã vɔ wo e wo wo ɖe Vodu ŋkɔe.
e vi sia ma vi ɔ ne me yi va srɔ fita ɔ ko wo le yɔ be fita na me ne va kɔ ʋu nɔ ma gble o. ta eŋ eŋ dukɔ wònye, eŋu me ŋkɔ wònye. Ata hɛ vi mate sue o gbeɖegbeɖe. Ke dza tɔgbuiwɔ ɖe ŋkɔ nye Yevu xe ɖe ye wòku. Eva dzɔ wɔ ya woanɔ ŋkɔ ma yɔ ɖe dzi vɔ wole awɔ so xɔ nu nɔ. Nene ma wòle.